פרייטאג ערב שבת יו ט סיוון, כ'וויל רעדן דא יעצט וועגן סאטמער, ארוינים און זאלוינים, וועגן דעם כינוס. ס'קומט פאר א ביטערע מלחמה, א ביטערע מלחמה צווישן די ארוינים און זאלוינים.

קעגן טראמפ, קעגן אנדערע, נעע זיי האבן זיי האבן זיך אויסגעלאכט ווי ס'זעט אויס, אבער גענישט זיי האבן אלעס געטון וואס זיי קענען נאר אויף צו קיילען מאכן, צו לייגן פרעשור אויף רבנים מען זאל נישט גיין אהין, די פראגע איז דא. ווער האט רעכט און ווער האט נישט קיין רעכט. שיקט דארט מיר איינער אז עפעס א רב שרייבט אז קעגן ציונות טאר מען נישט מאכן קיין אסיפה אינעוויניג נאר אויפן גאס, א נייע פסק, גוט. טאר נישט דער אהרוני פסק'נען אנדערש? איך וויל דא פרעגן א פראגע, די זאלוינים ווילן נישט מיטגיין מיטן אהרוני, זיי מעגן, זיי האבן, מעגן האבן זייערע נימוקים פארוואס נישט, וואס הארדער אז ער מאכט יא א כינוס. און וואס בכלל איז נישט געקומען די צייט אז די ארונים זאלן גיין אין זייער וועג, און די זאלונים אין זייער וועג, אין אלע אנדערע עניינים איז אזוי, אין אלע אנדערע עניינים, צו ס'איז שלום מיט די בעלז, צו ס'איז בכלל אין די, אין די, טא קוקט אן אין די מערכה דארטן אין גאלעוו ווענציץ, צו די מערכה פון גיוס, יא גיוס, נישט גיוס, זיי גייען אין אנדערע וועגן. איז אין ציון איז עכט אין אנדערע וועגן, ער האט געהערט די שיטה, דער אין די שיטה, דער, עס הייסט דאך כאילו אז אלע זענען קעגן ציונות, אבער צו פירן אזוי די מערכה, צו פירן אזוי די מערכה, צו נאר דרשות, נאר דער רעיון הציוני, און נישט למעשה, צו למעשה מיט געלט און אנדערע זאכן, איך וויל נישט אריינגיין אין דעם ויכוח אפילו, איך גיי דא אריין נאר אין איין זאך, איז דא דא א רעכט קיילע מאכן איינער דעם אנדערן? ווי ס'זעט מיר אויס, ניין. כ'על זאגן פארוואס. יא, ווען זיי וואלטן געווען אין חסידות, פאראייניגט, און זיי וואלטן געארבעט צוזאמען אין אלע עניינים, יא, מעגן זיי האבן פירן וויכוחים צווישן זיך. אבער ווען מ'האט זיך אינגאנצן אפגעטיילט, אין אלע עניינים זענען זיי אפגעטיילט, אין ישיבות אין מעיזעס אין שולן אין אלעס, עד כדי כך אז אפילו אין הסתדרות הרבנים דארטן אן א שיעור כינוסים קען מען נישט מאכן זיי צוזאמען, איר וויסט וויפיל הפגנות און זאכן מען האט נישט געקענט מאכן צוזאמען, יעדער איינער מאכט אליין ווייל מען קען נישט, אפילו אין עניינים וואס לכאורה וואלט מען יא געקענט. פירט זיך יעדער איינער זיינס, ס'איז געקומען צייט אז סאטמאר זאל לערנען א זאך, און איך רעד דא צו ביידע סאטמאר'ס, איר האט זיך אפגעטיילט, איר פירט זיך יעדער איינער זיין קרעמל, פירט זיך דעם קרעמל, און ווי זאגט מען, מיש זיך נישט, מיש זיך נישט איינער ביי אן אנדערן, ניין! א נישט זיך אין אין דארער סוף דא רעדט מען דאך נישט אויף אמאל זאגט מען ס'רעדט זיך אינעם ערשטע יונים ווערט א קוקט און פארוואס רעד איך אזוי וועגן דעם ווען איך זע די זאלוינים שיקן אט אזעלכע אימעילס זיי קענען מאכן דעם סטעדיום וואס אדער עט יא האבן א סטעדיום על אף וואס פארקערט איר קענט דאך האבן א בעסערע טענה אויב ס'איז ריכטיג וואס לויט וואס מ'האט אריינגעשיקט מיט די זמנים, אין זעלבן צייט אין דעם סטעידיום גוים פירן דארט מער צו א צערעמאניע דארטן פון זינגען, איך ווייס נישט פון וואס דאס איז, פון אנדערע גוי'אישע זאכן, איך האב נישט קיין בק אין די זאכן, וואס איז דאך אין זומער אויסגעלאסן קומט מען דאך אהין, ווי מעג מען בכלל גיין צו א סטעידיום זומער? און נאך צו צוזאמען מיט מיט מיט מיט אנדערע ריכטיג זעהן זיין אין דעם זייט אין זיין די אנדערע זייט די גייען אריין אין אין זאגט אין דעם ענטער און דעם דעם ענטער צאם האט נישט פיר אבער אין זעלבן פלאץ ס'אזוי ווי מ'זאל זיך דרייען זומער ווי זאגט מען אין מאנהעטן מ'מעג דאס? כ'מיין טראכט א מינוט, דאס איז סתם א שאלה אויף די ארונים פארוואס זיי זענען געגאנגען אהין, נישט קענט נעמען נאר די ארמארי צו אן אנדערע זאך, דא איז א גרויסן פלאץ און פערטיג, אוואו מ'איז אליין, דאס איז א טענה צו די ארונים, יא, מ'דארף טראכטן אויף דעם איכעט, אבער וואס, וויבאלד ס'איז שוין גיין אין פאליטיק, און יעדער איינער וויל באווייזן. א כוס און קיך און א סטעדיום מאכט עפעס אזא רושם, ס'איז געווען אין א סטעדיום, א סטעדיום? ווי גרויס איז די סטעדיום? וויפיל פלאץ האבן זיי גענומען אין סטעדיום? פינף טויזנט פלעצער? איא, מען קען דאס מאכן אין די ארמארי אין אנדערע פלעצער, און מען מאכט דאך מיט פארענטשעס קען מען דאס מאכן נאך מער, וואס דרייט איר א קאפ? אבער וואס? דער סארט מערכות איינער פון קעגן דעם אנדערן, ס'איז געקומען צייט יעדער איינער זאל זיך פירן זיין קרעמל און אליין און נישט טשעפענען אינעם אנדערן. איך ווי זאגט מען איך האב נישט קיין קיין קיין קיין קיין מניות נישט דא און נישט דא. פאר מיר די ארוינים זאלוינים סאטמער איז די זעלבע פאר מיר די און די אין אידיאלאגיע אין אנדערע וועגן. איך בין נישט קיין פארטנער דארט צו איינעם פאר דעם פאר דעם אבער. איין זאך וואס איך וויל און שואף אז די חרדישע וועלט זאל לעבן מיט סדר, מען דארף וויסן ווען יא ווען נישט, יא ווען ס'פלאצט א מחלוקת א תקופה פארשטיי איך, אבער נאכדעם וואס ס'ווערט שוין א פאקט, איין זאך דארף וויסן דער ארוני, אז דער זאלוני בלייבט שוין רבי פאר לעולם ועד, מיינט צו זאגן דאס ווען ער לעבט, ער איז רעבע, אפילו מ'זאל מאכן א שלום, ס'איז זיין צוויי רעבעס, מ'קען שוין נישט מאכן דאס זיין איין רעבע, דאס וואס דער אהרן האט געטראכט צום אנהויב צום אנהויב, ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די מלחמה, איך געדענק כ'האב זיך אין יענע צייט, ער האט געוואלט זיין איין רעבע אויף גאנץ סאטמער, אויף גאנץ כלל ישראל האט ער געוואלט זיין א יחיד, ס'איז אים נישט געגאנגען, אקעי, ס'האט געשלאגן א תקופה ביז דיין כעס איז אוועק, דיין צארן איז אוועק, אבער די צייט ווען אבער איך ווייס דא גראדע דער זאלוני פירט די מלחמה זיינע מענטשן ביידע צדדים ס'איז צייט אפשטעלן און לאזט יעדן איינעם פירן זיין קרעמל אליין א גוטן ערב שבת.